Wedi iddi gasglu hen enwa ar afon Llun ac Eifionydd, mi drodd Glenda Car i sylw at hen enwa o Ynys Môn, ac yn dilyn llwyddiant poblogaidd y cyfrolau hynny, mi fydd yr un croeso i'w chyfrol am Feirionydd. Ac un o'r llefydd sy'n cael sylw yn y llyfr ydy Gwanas 'ma. A petai gen i ryw gymaint o lais canu, swn i'n ei tharo hi a sôn am deio ar ei ffordd i dywyn, ond diolchwch, dwi ddim am wneud hynny. Ond tybad, ydych chi wedi dyfalu be di ystyr yr enw Gwanas?
Meddwl am yr enw Gwanas, mae o mor gyfarwydd yn tydi, ac eto mae'n ma ddiarth mewn ffordd. Ac um, mae yna ddwy ystyr i'r enw. sef uh, yr enw uh, uh, yn hollol llythrenol, ydy rhyw fath o beg neu hoelan bren ar, ar y wal uh, sgubor i hongian harnas neu, neu ger cyffylar yna fo. Ond mae yna uh, ystyr ffigurol hefyd uh, yn yr ystyr o nawdd neu ymgeledd a dyna'r ystyr yn gwanas dwi'n meddwl achos hen fferm yn perthyn i urdd y marchogion Sant Ioan oedd gwanas ac oedden nhw'n amgeleddu fforddolion pobl oedd ar y daith drwy'r blynyddoedd mae debyg hyd yn oed yn y weddol ddiweddar os da chi'n meddwl am yr hen rigwm Wrth fynd efo Deo i Dywyn, maen nhw'n sôn am mynd heibio o'r dinas, bara a chaws a gaed yng Ngwanas, meddwn nhw. Wedyn mae'n amlwg fod o 'di bod yn arfer yno i gael amgeledd a nawdd a dyna'r ystyr yn Gwanas.
Ac mae llyfr Glenda Carr wedi bod o gymorth i deulu'r Brandy ger Mallwyd i ganfod ystyr enwau cartra. Brandy da ni'n ddeud ar lafar, ond wrth gwrs y Brandy di enw cywir ar y cartre, a mae cael y wybodaeth gan Glenda Carr yn y llyfr wedi bod yn gymorth mawr i ddysgu mwy am y, am yr adeilad. A mae yna sôn bod uh, y tŷ wedi bod yn dafarn ar ryw oes, ond uh, ebran uh, porthiant i gyffyle Dyna'r cysylltiad, a 'di o ddim byd i wneud efo brandi'r ddiod.
Mae hi'n un o enwau strydoedd mwyaf adnabyddus Blaenau Ffestiniog ac am bod Blaenau le mawr, mae'n naturiol bod yna wahanol ardaloedd fel mae'n offeren o fewn y dre. Mae Bryncyn mae'n offeren ei hun draw fancw, ond tybed ddylwn i fod yn dweud mae'n fferam. Dim mae'n offeren ydi o chi, llygriad ydy'r enw yma. Maen, fferam ydy'r enw iawn te, ac mi o' 'na faen yna. Mi awn, fferam, a be' 'di fferam? Ydi ffarm, a mae o'n enw cyffredin iawn ar ffarm yn Sir Fôn ynte? Felly maen y ffarm ydi o, ac mi o' 'na faen mawr ar y ffarm 'ma ar un adeg, a gafodd y maen i dryllio a'r darna ohono fo i ddefnyddio i i godi capel maen o fferem. Ond maen fferam Mae'r trigolion yn dweud o hyd, fel y mae Gwyn Tomos yn dweud yn ei hunangofiant, mae'n fferam.
A dyma fi na, fel deio, bron iawn a chyrraedd Tywyn. Ac mae yna enw ar gyrion y dre yma sydd wedi ngogles i erioed.
Os o'n wedi cael pint bob tro mae rhywun wedi gofyn i fi o ble mae'r enw Pal Mal yn Tywyn mae wedi dwad, swn i wedi gwneud aml i fil o bunna erbyn heddiw. Ond dim busnes o Llundain adeiladodd o lle blynyddoedd maith yn ôl. a cysylltiad cri e, o Llundan. A dwi ei gofyn aml iawn pa un oedd gyntaf, os mae Pall Mal yma oedd gyntaf, anta'r Pall Mal yn Llundan oedd gyntaf.
Mae gennych chi ddyfyniad ar y clawr cefn fan hyn gan Sir John Morris Jones sy'n dweud na neb ond ffyliad sy'n trio esbonio enwa llefydd. Glenda, dwi wedi cael taith hynod ddifur o gwmpas Sir Feirionydd. Ffyliad neu beidio, Glenda, mae'n waith pleserus. Yndi, mae o.
Ffyliad neu beidio. Dwi wedi mwynhau gweithio ar enwau lleol dros y blynyddoedd, do wir. Sgynna i a llawer un arall, dim ond diolch i chi, Glenda. Mae wedi bod yn bleser i Nina hefyd, yn dilyn y trywydd.
Da iawn.